Исәнмесез, хәерле кич хөрмәтле телевизор караучыларыбыз! Бүген унөченче апрель, атнаның чәршәмбе киче, димәк эфирда Теләче телевидениесе, атна вакыйгалары тапшыруы. Бүген безнең программада. Туган авылым комплексында янә бер матурлык туды, биредә намаз йорты ачылды. Теләче урта мәктәбе укучылары районыбызның Үзәк урамында нишли? флешмоб турында без әзерләгән репортаж. Районыбызда чисталык ике айлыгы башланды. Шул уңайдан районыбызның оешма предприятие, учреждениеләр территорияләрен чистарту бара. Апрель җитү белән көннәр җылынды, кар сулары да үз юлларын тапты. Урамнарда хәзер кар бик сирәк күренә, ә менә әле басу кырларда алар саклана. Әмма тиздән, бик тиздән районыбыз игенчеләре дә язгы кыр эшләренә тотыныр. Шул уңайдан игенче механизаторлары белән безнең иҗат төркеме дә очрашып кайтты. Эльмира Әхмәтҗанова теманы дәвам итәр. Авыл акрынлап язгы кыр эшләренә әзерләнә. Һава торышы бүгенгедәй җылы торганда, озакламый тулы куәткә басу кырларда эш башланыр дип өметләнә игенчеләр. Игенче ширкәте дә язгы кыр эшләрендә катнашачак техникаларны барлап, ремонтлап куйган. Язгы кыр эшләренә әзерлек безнең узган ел октябрь аеннан башланды инде ул. Җәй көне, пока көннәр җылы вакытта, аяк асты кыр вакытта күп кенә тагылма машиналарны ремонтлап куйдык. Кыш көне аның электр энергиясе дә күп кирәк була, шуңа күрә күп кенә тагылма машиналарны көздән ремонтлап куярга тырышабыз. Ә калганнарын план нигезендә Кыш буена ремонтладык инде. Безнең язлы чәчүдә 12 төп 12 техника катнаша инде. Тагылма машиналары белән. Алар барсы да бүгенге көндә ремонтланып әзерлексез гына бастырылганнар. Эшкә әзер. Запчастлар мәсьәләсе ничегрәк булды икән? Запчастлар мәсьәләсе ул авыл хуҗалыгында ел саен авыр инде, ләкин җитәкчелек сораган вакытта кирәк кадәр акчасын күчерде. Аларга рәхмәт. Вакытында булды запчастлар. Аннары соң менә техникалар да елдан-ел искерә бит. Э, Сездә бу мәсьәлә ничегрәк тора? Һәм кадрлар бар микән менә алар белән эшләргә? Пока кадрлар бар, ну бөтен сүзебезнеке булмаса да, менә күрше Ач авылыннан бездә берничә кеше эшли инде, Теләчәдән бер-ике кеше эшли. Безнең хөрмәтле Дамир Камич ярдәме белән техникалар соңгы елларда бик яңартылды. Техникалар иске дип әйтмәсеем, зарлана торган түгел ул яктан. Язның бер көне елны туйдыра дип татар халкы юкка әйтмәгән. Игенче ширкәтенең механизаторлары да моны яхшы аңлый. Гомер буе хуҗалыкта хезмәт куйган Рауил, Гыйльфан абыйлар да үз эшләренең остасы.

Аннары Беларусь тракторына утырдым, аны теше тырыйда эшләдек. Хәзер 12-21-дә яңа трактор узган ел гына кайткан. Хәзер элеккеге шикелле түгел бит инде. Элек вакытында җылысы да булыр, суыгы да вакытында булыр. Хәзер бит белеп булмый, җәй көне яңгыр ява, ай кыш көне, җәй көне кар ява дигән кебек. Төрле вакытлар була инде. 80 84 елны Балныш совхозында эшләгән вакытта Тычытырыйда Беренче май көнне агрегатларны җыйгап кайттык, чәчү беткән иде. Шулай ук булды. 84 нче елда бу багыныч совхозы юк вакытта. 43 ел инде мин эшли башлаганга, тракторда. Нинди техникадан башлаганыгыз эшегезне шунсын әйтеп китегез әле. Шул ул вакытта шул Беларусь дизелдә, ДТД эшли башладык. Менә бит инде өйләр кайта башлады, менә тракторлар. Менә нинди кыенлыклар туды икән язгы кырыш эшләренә әзерлек вакытында һәм түләү мәсьәләсен аңлаттылар микән, кызыксындыру чаралары бармы? Җыелыш чәчү алдыннан җыелыш булды, шунда аңлаттылар инде түләү мәсьәләләрендә, ниләрне дә.
Районыбыз хуҗалыкларының язгы кыр эшләренә әзерлеге уңаеннан үзара тикшерү үткәрелде. Махсус комиссия тикшерү барышында техника паркларының торышына, ремонт сыйфатына һәм амбар хуҗалыкларын тикшерде. Әлеге бәйгедә беренче урынга Алан ширкәте, икенчегә Игенче һәм өчегенчегә Агролак белән Тукаш хуҗалыгы лаек дип табылды. Ильмира Әхмәтҗанова, Илнар Хәнипов, Теләче телевидениесе.
Районыбыз эшмәкәре Рифкат Шәфиковны матурлыкны яратучы кеше буларак беләбез. Туган авылым комплексында да ул гаҗәеп матурлык тудырды. Биредә мини-зоопарк, музей бар. Алар янәшәсенә күптән түгел Намаз йорты да кушылды. Әлеге йортта беренче тапкыр, азан яңгырап, район башлаклары катнашында намаз укылды. Хәбәрчебез Раил Рәшитов дәвам итәр. Узган атнада Туган авыл кунакханә кафе комплексында намаз укучы юлчыларны шатландыра торган вакыйга булды. Туган авыл биләмәсендә урнашкан намаз йорты ачылды. Әлеге чарада районыбыз башлыгы Илдус Зарипов һәм хәзерге вакытта Биектау районы башлыгы, Теләче районының беренче башлыгы булып эшләгән шәхес Рөстәм Кәлимуллин да катнашты.
Хисләр иң иң яхшы хисләр инде. Нигә дигәндә без монда әлек Теләчәнең Сабан туемында булалар яшь чакта әле мин инде Крыжевта йөргәнем. Монда инде аннан соң менә монда Теләче районы ешкач зур майдан ясадык. Шунда карап, әле монда бу җирдә Тон колхозының сыерлары йөриләр. Алар белән сөйләшеп, аларны күчереп, монда Сабан туемны ясадык. Монда да инде агачлар утырткан идек, парклар, ниләр, бала агачлар да үсеп китте. Ә Хәзер инде менә дәвамлы булды. Шушындый менә э, безнең әйтелгән эшмәкәрләр шундый матур биналар төзеделәр, кафелар, с- мини-зоопарк дип әйтәләр бит инде, мини-зоопарклар бөтенесе дә шаккатырлык. Э, Кайткан кунакларга теләчәгә килергә урын бар, урыны матур, табигате матур, бик әйбәт җирдә, бик әйбәт урында.
Очрашуга Кибәче авылыннан, Теләче авылыннан мөхтәрәм кешеләр, мәчеткә йөрүче абыйлар килгән иде. Мәҗлесне исә районыбызның имам-мөхтәсибе Исмаил хәзрәт Фәләхиев алып барды. Намаз йортын булдыру артыннан йөрүче кеше ул районыбызның уңган эшмәкәр Рифкать абый Шәфыйков. Аның әйтүенчә, юлчыларга намаз укып чыгарга уңайлы бер бина салу теләге туган авылны ачып җибәргән вакыттан бирле күңелендә яшәгән.
И бу фикер яңадан куәтләнде инде, монда туктап, өйлә намазы да туктап, юл кырыенда укыйлар, бүлмәгә сорап керүчеләр күбәйде. И мин монда инде салырга уйладым бер кечкенә генә шул намаз өе шикелле. И менә быел бу моны тормышка ашыру мөмкинлеге туды инде. Моны тизләтергә дә туры килде, чөнки районга бик зур күп кунаклар килде. Бөтен Рәсәйдән 650 ләп кеше килделәр. И өйлә турына туры килделәр. Бөтенесе шушы Йортка калып, намаз укып, бик зур рәхмәтләр әйтеп киттеләр иде. И, мин моны уйладым. Дөрес булган дип, моннан кеше өзелми, һәр көнне керәләр, гыйбадәт кылып, шөкранә булып китәләр. Бу көнне намаз йортында Коръән укылды, догалар кылынды. Әлеге бина халыкка озак хезмәт итсен дигән теләктә калабыз. Раил Рәшитов, Илнар Хәнипов, Теләче телевидениесе.
Алтынчы-җиденче апрель көннәрендә районда гражданнар оборонасы буенча укулар узды. Өйрәнүләргә йомгак ясалганнан соң, район гражданнар оборонасына әзер дип табылды. Каладан килгән тикшерү комиссиясе районга уңай бәя биреп китте. Узган атнаны районыбызның Батыр спорт комплексында Сәгыйть Гыйниятуллин призына көрәш ярышлары үтте. Традицион көрәш ярышларыннан безнең хәбәрчеләр әзерләгән материал.
Чираттагы спорт ярышы Сәгыйть Гиниятуллин призына Батыр спорт комплексында узды. Спорт чарасы тантаналы шартларда башланып китте. Бәйге ике меңенче елда туган һәм аннан да яшьрәк егетләр арасында барды. Барлыгы тугыз мәктәптән йөздән артык укучы катнашкан спорт бәйгесен Россиянең атказанган фермеры Сәгыйть Гиниятуллин үзе дә күзәтә.
Бу көрәш безнең районда хәзер 22 мәртә үзе быел. Хәзер елдан ел малайлар һаман да арта сортлары. Һаман да көчләр күбрәк килә башладылар. Бәйге бик киеренке барды. Хәр көрәшче турнирга ныклап әзерләнгән. Нырсы егете Тәбрис Фәләхов та бил алышу җиңелләрдән түгел, диде, үзенең уйлары белән уртаклашып. Мин Нарсы мәктәбеннән килдем. Мин көрәш белән икенче сыйныфтан бирле шөгыльләнәм. Алдан уңышлар булмаса дагын, хәзер Аллаһ шөкер уңышлар бар. Э, бу турнир миңа бик ошый. Көрәшчеләр бик көчле, көрәшүгә җиңел түгел. Олы Мишә урта мәктәбе командасы да авылдашлары Сәгыйть Гыйниятуллин призына үткәрелүче турнирга бик теләп килгән. Ныклап әзерләндек, сынатмабыз, диде команданың тренеры.
Э, көрәшләр безнең инде ул күп э, көрәш ул ел буе бер алты җиде сигез көрәш була барлыгы ну иң якыны безнең өчен менә бу совет гыйниятуллинов инде күңелгә якынрак чөнки без үзебез олы мишәдән ул элек инде олы мишәдә үтәдер и олы мишәнең спорт залында үтәдер и ул көрәш
Спорт остасы Сәгыйть Гыйниятуллин уллары Илдар Фирзәр дә милли көрәш буенча зур җиңүләр яулый. Кызы Гүзәлия дә абыйларыннан калышмый, әлеге турнирда да Гүзәлия өченче урынны яулады. Мин инде кечкенә чактан ук көрәшә башладым. Башта малайлар белән көрәшә идем, мәтрәскәдә көрәшкәнем бар, төрле соревнованиеләрдә призлы урыннар да булганы бар, призсыз булмаганы да бар. Кечкенә чактан ук Илдар абый өйрәтә башлады. Ул миңа бөтен серләрен өйрәтте көрәшнең. Аннары әти булача өйрәтә ул да. Һәм Физар абый. Ул да белә, мин өйрәтә. Абыйлар, абыйлар көрәшкәч, минем дә көрәшәс килде. Һәм мин хәзер дә көрәшәм әле. Алла бирсә, аннары үскәч тә әйбәтләп көрәшергә язсын. Бәйге ахырында җиңүчеләргә грамоталар, медальләр һәм Сәгыйть Гыйниятуллин әзерләгән истәлек бүләкләре тапшырылды. Илмира Ахмәтҗанова, Илнар Хәнипов, Теләче телевидениесе.
Узган атнаны Теләче урта мәктәбе укучылары районыбызның Үзәк урамында флешмоб оештырды. Әлеге чара турында тулырак, киләсе видеоязмада. Шушы көннәрдә Теләче урта мәктәбенең тугызынчы В класс укучылары Теләче авылының үзәк урамында сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау максатыннан флешмоб оештырдылар. Бу безнең антинаркотический акция нигезендә инде Здоровый образ жизни, сәламәтлеккә багышланган. Хәзерге вакытта балалар күреп киттегез плакатлар белән кемнәр тәмәке тартмыйлар, кемнәр яхшы здоровый образ жизни алып баралар, шулар белән подпись җыябыз. Акция барышында алар узып баручылардан сораштыру үткәрделәр. Мәсәлән, без сәламәт яшәү рәвеше яклы, ә сез нәрсә сайлыйсыз? Алга таба сәламәт яшәү рәвешен алып баруның өстенлекле яклары турында сөйләшенде. Район халкы акциядә теләп катнашты.
Сигезенче апрель көнне район Советының утырышлар залында муниципаль район башлыгы Илдус Зарипов җитәкчелегендә террорчылыкка каршы тору комиссиясенең чираттагы утырышы узды. Утырышта хокук саклау органнары, оператив хезмәт вәкилләре, авыл җирлекләре башлыклары катнашты. Утырышта түбәндәге мәсьәләләр каралды, Бөек Җиңүнең 71 еллыгына багышланган массакүләм чараларны оештыру һәм уздыру, Алан һәм Олы Мишә авыл җирлекләрендә террорчылыкны һәм экстремизмны кисәтү чараларын оештыру, 2016 елның беренче кварталына читтән кайткан кешеләрне миграцион исәпкә алу эше турында, Теләче муниципаль районында оператив хәлнең торышы.

Районыбыз үзенең эшмәкәрләре белән дан тота. Сарыкчылык, сөтчелек тармаклары белән беррәттән районда яшелчә үстерүчеләр дә бар икән. Әбде авылында яшәүче Фәйзиевлар гаиләсе әнә шундыйлардан. Алар күпләп кыяр үстерү белән мәшгуль. Хәбәрчебез Эльмира Әхмәтҗанова әзерләгән сюжет. Урамда яз фасылы хакимлек итә. Ә Әбде авылында яшәүче Фәйзиевлар хуҗалыгында инде күптәннән җәй. 250 квадрат метрны биләгән теплицада кыярлар өлгергән. Авылда эш булмау йорт хуҗасы Рифнурны яшелчәлек тармагына кереп китәргә этәрә. Ну, башта йөрдек инде шабашкаларда, эштә, авыр эше. Аннары уйладык инде, попробовать теплицаларны дип инде. Теге, балаларны ашатырга кирәк, киендерергә кирәк. Эш юк Әбдедә. Шуңа күрә тотындык инде. Авыр булганга күрә инде. Менә сез Үзебез акчалар җыеп, теплица төзә башладык инде. Менә сезнең бит инде кайбер кешеләр әзер теплицаларны ала. Менә сез үзегез эшләгәнсез икән, менә бу турыда да әйтеп Әйе, мин үзем, үзем сварщик, үзем строитель, үземчә ясадым инде. Тегеләй кыйбат та чыгадыр ие, акча да юк ие ул вакытта. Үзем эшләдем инде, материаллар үзем алып, нитеп, эшләп киттек инде, әкренләп. Куркып инде акча, бөтен акчаларны бетердек инде.
Фәйзиевлар гаиләсе гыйнвар аенда ук 600 төп кыяр үсентесе утырта. Әлеге эш белән күбрәк Лариса шөгыльләнә. Көн дә су сибү, тәрбияләү җиңел хезмәтләрдән түгел. Көннәр кояшлы булмагач, кыяр үсентеләре дә авырган. Хуҗабикә үзенең сорауларына җавапны китаплар, интернет аша таба. Мул уңыш алу серен хуҗабикә безгә дә чиште.

Чтоб огурцы пошли.
Теплица утын ягып җылытыла. Төннәрен дә мичкә ягып чыкканнар. Тынгысыз гаиләнең хезмәте юкка чыкмаган. 400 килограммнан артык кыярны сатырга өлгергәннәр дә инде. Бүгенге көндә кыярга сорау зур, ди улы белән килененә ярдәм итүче Фаянур ханым. Үзе дә гомер буе яшелчә үстергән әни кеше улы белән килененә олы терәк.
Үстерәлик ел саен. Уный. Банкалар белән тузыйбыз помидорын, кыярын. Ел саен 25-шәр банка, 3 литрлы банка белән. Инде хәзер инде малайлар инде менә килен белән малай тотындылар инде моны моңа. Менә гел картайган саен 50-гә җитеп килә малаебыз. Авыр алар стройкада эшләделәр икесе дә ген. Кайда эш бар, шул бирделәр инде. Инде менә шул кыярга тотындылар, теплицага тотындылар инде. Теплица белән башладылар быел менә. Фалиянур апа, менә шушы эшкә тотынабыз дигәч, сез бит инде олы кеше, идея хуҗа кеше дип әйтик. Э, ничегрәк карадыгыз икән аларның идеясына? Курыкмадыгызмы? Дөнья хәтле акчалар кирәк бит инде моңа. Байтак финанс. Курыкмадык инде, курыкмадык. Нишлисең куркып инде, хәзер һаман да бит кирәк. Алар шул интернеттан карап инде үзләре, шуннан өйрәнделәр башта. Теплицалар бар бит, күрсәтәләр интернетта. Шуннан карап, шулай итеп башладылар инде, башладылар.
Фәйзиевлар гаиләсе беренче уңышны март аенда сатуга чыгарган. Август аенда яңадан кыяр үсентеләре утыртып, Яңа ел бәйрәменә кыяр өлгертергә исәп тота. Алай гына түгел, тагы 250 квадрат майданга теплица кору теләге белән дә яналар.
Миңа бер кеше булышты, аларның теплицалары Шагилида бар. Алар кереп, килеп карадылар бер өч-дүрт мәртәбә, утыртып та киттеләр безгә. Шулар булышып җибәргәннәр өебезгә. Әз-әз генә дип, былай иттереп, былай иттереп өйрәтеп киттеләр инде. И менә тагын хочу шушындыйны икене ясарга. Шушындый теплица, помидорлар үстерергә, суганнар, редискалар инде, кышка инде Алла бирсә, менә августта тагын утыртып карыйбыз инде. Көч җитсә, быел тагын төшәрбез дидек инде.
Булсынга дип эшләүче Лариса белән Эльфнур кыяр гына түгел, теплицаның бер ягына помидор да утырткан. Чәчәк үсентеләре дә байтак үсә биредә. Кызыксынучан, эзләнүчән гаилә алга таба үз эшләрен тагын да җәелдерергә хыяллана. Ильмира Әхмәтҗанова, Илнар Хәнипов, Теләче телевидениесе.
Район башкарма комитеты җитәкчесе карары белән районда беренче апрельдән утыз беренче майга кадәр торак пунктлар, оешма-предприятиеләр, учреждениеләр территорияләрен, балалар мәйданчыкларын, массакүләм ял итү урыннарын, юл кырыйларын, Автомобиль юлларын сәнәгать һәм көнкүреш калдыкларыннан чистарту ике айлыгы игълан ителде. Ике айлыкны үткәрү буенча район штабы төзелде, территорияләрне чистарту буенча чаралар планы эшләнде. Үзара салым җыю буенча референдум акчаларын җыю башланды. Авыл җирлекләрендә әлеге эш инде төгәлләнү алдында. Әтләче авыл җирлегендә бу акрынрак бара. Шуңа да, хөрмәтле райондашлар, үзара салым акчаларын кыска срокларда авыл җирлегенә тапшырсак иде. Акчаларны шулай ук Ак Барс банкының кассаларына тапшырырга була. Хөрмәтле тамашачларыбыз, хөрмәтле Теләче газетсын укучылар! Беренче апрельдән 2016 елның икенче яртысы өчен рәсми төстә Теләче газетсына язылу башланды. Тулысы белән язгы һәм җәйге мәшәкатьләргә керешкәнче, безнең район газетсына язылырга онытмыйк!
Район газетасы, район көзгесе. Аның битләрендә район тормышы яктыртыла, Теләченең хезмәт сөючән халкы, районда узган вакыйгалар, гыйбрәтле язмышлар,

Хөрмәтле тамашаичларыбыз, тапшыруыбызны сезнең тәбрикләү хатларыннан Сэлгэн музыкаль бүләк сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. Бердәнбер тәбрикләү хаты теләүче авыл якларына юлланыр, зәңгәр экраннар янына якынрак, үзенең гомер бәйрәмен, юбилеен билгеләп үтүче Хаҗиев Тәбрис Хәниф улын дәшеп калабыз. Теләче авылында яшәүче Хаҗиев Тәбрис Хәниф улының унбишенче апрель көнне 50 яшьлек юбилее. Кадерлебез! Синең әле акыл, зиһен туплап, күңел байлыгыңны башкалар белән уртаклашып яши торган матур чорың. Матур гаиләдә тәүфиклы балалар үстереп, аларга белем алырга, тормышта үз урыннарын табарга, максат-хыялларын чынга ашырырга булышучы чын әти, хәләл җефтеңә тугры гомер юлдашы, энең, сеңелләреңә ярдәмчел абый, безгә кайгыртучан ул булып сокланырлык итеп яшисең. Алга таба да көчле рухлы һәм кешелекле, юмарт, ярдәмчел, бәхетле, сәламәт бул. Уй-теләкләрең тиң, туар таңнарың тыныч, саулыгың ныклы, гомерең бәхетле һәм озын булсын. Тормышыбызга ямь өстәп, безгә, гаиләңә терәк булып, авырмый, кайгы-хәсрәт күрми, тормыш юлдашың Гайшә белән бергә озын бәхетле гомер кичерүеңне телибез. Сиңа гаилә шатлыгы, ике кызыңның бәхет игелеген күрергә язсын иде Ходай. Юбилейда нәрсә теләсәк тә, алыштыра алмас саулыкны Аллаһ насыйп итсен имәндәй нык, Какша маслык саулык байлыкны. Гайшә белән тигезлектә яшә, Сыгылмый мең гомер тавына. Балаларың, туар оныкларың Куандырсын тагын, тагын да. Бәйрәмнәрең кабатланып торсын, Сүтелгәндә гомер йомгагы, Борчу шатлыкларны уртак итеп, Янәшәңнән бәхет атласын. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Гайшә, балаларың Миләүшә, Алсу, сеңелләрең Гөлнур, Камил, Гөлназ, Рашат, энең Алмаз, Халисә, оныкларыбыз Кода, кодагыйларыбыз, Туганнарыбыз исеменнән Олы Шыңар авылыннан әтиең Хәниф һәм әниең Җәүһәр диелә. Хөрмәтле туган көн иясе Тәбрис әфәнде, хатта язылган ихлас, матур теләкләргә без Теләче телевидениесе иҗат төркеме дә кушылабыз. 50 яшьлек юбилеегыз котлы, мөбарәк булсын. Саулык-сәламәтлектә, гел дә шулай һәрбер туган көнне матур таңнарда, матур көннәрдә каршы алырга язсын. Гомер бәйрәмнәрегез белән сезне!